Сәлам! Сәлам дуслар! Әйе, без сөйдә утырабыз. Һәр кайсыбыз үз өендә билгеле. Шуңа күрә видео сүрәт һәм тавышның сыйфаты өчен алдан угафу үтенәбез. Ләкин ничек кенә булмасын, үзебезнең һәм башкаларның сәламәтлеген куркыныч астына куйганчы, болай эшләү күпкә яхшырак, шулай бит? Соңгы атнада дөньяда зур үзгәрешләр булды һәм бу безнең тормыш рәвешендә дә чагылды. Татарстанның төп җиде яңалыгы да изоляциядә, әмма бу әле аларны яздырмаска сәбәп була алмый. Башлыйм.
Бу атнада коронавирустан башка нәрсәләр турында сөйләү мөмкин дә түгел кебек. Шуңа да барлык яңалыклар вирус темасына бәйле булачак. Дүшәмбе мэри исеменнән һәм Казан мэрының үзеннән медицина хезмәтләренә авыруларның иләренә йөрү өчен 15 машина тапшырылды һәм әлеге машиналар йөртүчеләре белән бергә бирелде. Мине бары бер сорау гына кызыксындыра. Әлеге йөртүчеләрне шул ук табиблардан изоляцияләү өчен ниләр эшләнде икән? Һәм бу мөһим миссияне үтәгәннән соң аларны да карантинга җибәрерләр микән? Сишәмбедән Россия хөкүмәте барлык сәүдә һәм күңел ачу үзәкләрен ябарга тәкъдим итте. Чыннан да азык-төлек кибетләре һәм даруханәләр, шулай ук башка мөһим хезмәтләр күрсәтүче оешмалар дан кала берни дә эшләми ябылып бетте. Хәзер инде бу әлеге тәкъдимгә җирле хакимият та кушылды һәм шимбәдән берни дә эшләми хәзер. Әмма дә ләкин бу мәҗбүри ялларда эшләргә мәҗбүр булган оешмалар исемлеге белән шушы сылтама аша кереп таныша аласыз.
Тукта, тукта, Гүзәл, э, кабат коронавирус турында сөйләшә башланганчы, минем яхшы яңалыкларны телгә аласым килә. Э, мәсәлән, 10 ел элек син нәрсә белән шөгыльләнә идең? Бәлеш пешерергә, тәмле итеп чәй кайнатырга өйрәнә идем бугай, әмма синең ни турыда сөйләргә теләвеңне бераз чамаладым бугай мин.
Әйе, нәкъ 10 ел элек Рөстәм Миннеханов Татарстан президенты итеп сайланды. Хәзер шаяруларны онытып торыйк. Республика белән идарә иткәндә Рөстәм Миннеханов Минтимер Шәрипович Шәймиев булдырганны да саклап, республика казанышларын берничәбә арттыра да алды. Э, хәзерге вакытта без социаль-икътисади үсеш буенча Россиядә 4 регион. Изоляциядә өйдә бәйрәм итүгә чыннан да сәбәп түгелмени бу?
Ә хәзер кабат көн кадагындагы яңалыкларга әйләнеп кайтыйк. Чәршәмбедә Владимир Путин бөтен ил халкына мөрәҗәгать итте. Аның чыгышын сәгать ярым вакытка күчерделәр. Шуңа да ил халкы аның ни әйтергә теләвен борчылып көтте. Аннары соң булганы хәтта иң көчле скептикларны да шаккаттырды. Иң гаҗәпләндергәне Путинның бу атнаны эшләми торган ял атнасы дип игълан итүе, әмма хезмәт хакының сакланачагын искәртүе булды. Әлеге карарның максаты кешеләрне өйдә калдырып, чир таралышын туктату иде. Моннан кала коронавирус аркасында башланучы кризисны ничек тә узу өчен физик һәм юридик затларга төрле мөмкинлекләр булдырылды.

үз чыгышларын ясады. Мисал өчен, Ришат Төхватуллин, Диләрә Вахапова, Юмарист Шымгунов үзе безнең Салаватта чыгыш ясады инде. Изоляцияне дә файдалы һәм күңелле үткәрү өчен менә дигән мөмкинлек бу. Пионершаммада интернетта Лев Лещенко булган концерт видеосы таралды. Аны күрсәтүнең максаты артистның үзенең коронавирус белән авыруын белми торып, никадәр кешегә чир йоктыра алу турында әйтү иде. Видеода шулай Казан мэры Илсур Метшина да күреп була. Әлеге яңалык шунда ук телеграм-каналлар матбугат чараларында таралды. Әмма мэриянең матбугат хезмәте мэрның анализлары аның авырмавын ачыклады дип әйтергә ашыкты. Хәзер икенче тест анализларында көтәләр имеш. Мондый саксызлык шин диверсиягә әверелергә мөмкин иде. Тик Аллага шөкер, барысы да яхшы үтте кебек. Егетләр һәм кызлары, хәзер бу атна өчен иң мөһиме турында сөйләшик. Сез инде күп тапкырлар бу атнада карантинда өйдә генә калырга, бер кая да барырга ярамау турында ишеттегез. Хәзер инде без дә сездән үтенеп сорыйбыз. Өйдә генә калыгыз. Режимны санга сукмасагыз, бер-ике атнадан авыручылар санының башка сыймаслык дәрәҗәдә артуына китерәчәк бу. Россияне дә масштаблы эпидемия чолгап алачак. Ә аннан соң инде карантинда күпме утырырга кирәк булачагын күз алдына да китереп булмый. Ә ул очракта инде яллар гына түгел, ә чын мәгънәсендә карантин игълан итәчәкләр. Ә аның таләпләре күпкә катгыйрак була. Хәзердән үк инде күп төрле тыюлар гамәлгә кертелә. Россиядә чикләрен япты, илгә кереп булмый хәзер. Э, без исә тагын регионнар арасында да чикләрне ябуларын теләмәсенбез.
27 мартта арабыздан Роберт Миңнуллин китте. Совет һәм Россия шагыйре. Татар шигърияте үсешенә үзеннән зур өлеш кертте ул. Әле ерак 70 елларда ук дан казанып, 1977 елда

Шуңа да аларга бер генә сәбәп белән дә өйдән чыгарга һәм кешеләр белән аралашырга ярамый. Бу Россиядә чир йоктыручылар буенча статистика. Бер атна дәвамында әлеге санар кискен үсергә мөмкин, ә димәк, яңа үлемнәр булырга мөмкин дигән сүз. Куркыныч кайдадыр еракта дип уйламагыз, вирус инде бездә, безнең республикабызда. Шуңа күрә аның таралышын булдырмый калыр.
Һәм саубуллашыр алдыннан, Гүзәл, син үзең ни эшлисең соң өйдә? Роберт, нишлим инде? Интернеттан фильмнар карыйм, төрле кызыклы язмалар тыңлыйм. Менә сез уңаеннан Әмирхан Еникинең әсәрләрен укырга тотындым. Ә син ниләр эшлисең? Бу Татарстанның төп җиде яңалыгы иде. Ә мин Фәнзаман Батталының Менә шулай яшә дигән китабын укырга киттем. Хөрмәтле дуслар, Татарстанның төп җиде яңалыгы бу юлы менә шундыйрак форматта төшерелде. Әйдәгез әле дөньяда ниләр генә булмасын, без яхшыга өметләник. Бар да яхшы булачак, ә сез әлегә карантинда өйдә калыгыз. Пока-пока.